بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان بەناوی ئەو خودایەی کە ئانگای ڕەحمەت و سۆز و بەزەییە. چەند پیتێک لە سەرەتای هەندێ لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە، نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین، بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێ وێنە دابنێت. بە ڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گروی ئادەمیزاد و جن کۆببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شان وتویانە هەر خدا خۆی زانایە بە نهێنی ئەو پیتانە ڕۆمەکان تێکشکێنران بە دەستی فارسەکان لە نزیکترین و نزمترین وڵاتیاندا بەڵام لە ئایندەدا نۆرەیان دێتەوە، ڕۆمەکان دوای شکستیان سەردەکەونەوە، لە چەند ساڵێکدا، چەند ساڵێکی داهاتوو، نێوان سێ تا نۆ ساڵ، هەموو کار و فرمانێک تەنها بە دەست خودایە، لەوەو پێش و لەوەو دواییش لە هەموو کات و شوێنێک. جا ئەو ڕۆژە ئیمانداران خۆشحاڵ و شاد دەبن بە سەرکەوتنی خودا کە بەخشی بە ئیمانداران و بە ڕۆمەکان، هەر کەسێک یا هەر دەستەیەک ئەو زاتە بیەوێت سەری دەخات، هەر ئەو خودایەش خاوەنی دەسەڵاتی بێ سنوورە و زۆریش درۆڤان و میهرەبانە. بێگومان ئەوە بەڵێنی خودا خۆیەتی کە ئیمانداران و ڕۆمەکان سەردەخات بەسەر فارسەکاندا. خودا سەرپێچی ناکات لە بەڵێنەکەی، بەڵام زۆربەی خەڵکی تەنها ڕواڵەت لە دونیادا دەزانن، عەقڵیان لە چاویاندایە، ئەوانە بێ ئاگا و بێ خەبەرن لە ڕۆژی دوایی و قیامەت. ئەوانە هەر ڕواڵەت لە ژیانی دونیا بەدی دەکەن. لە بەرامبەر قیامەتیشەوە بێ ئاگان. ئایا ئەوە لە ناخی خۆیاندا بیرێکیان نەکردۆتەوە کە خودا ئاسمانەکان و زەوی و هەرچی لە نێوانیاندا هەیە تەنها بە حەق و سنووردار نەبێت دروستی نەکردوون؟ لە ڕاستیدا زۆربەی خەڵکی بێباوەڕن بە گەیشتنە خزمەتی پەروەردگاریان. ئایا بەسەر زەویدا نەگەڕاون تا تەماشا بکەن و سەرنج بدەن چیمان بەسەر ئەو نەتەوانەی پێش ئەماندا هێناوە؟ لەمان زۆر بەهێزتر و بەدەسەڵاتتر بوون، زەویان ژێر و ژوور دەکرد، واتە دەیان چێڵا بۆ کشتوکاڵ و کانزایان لێ دەردەهێنا و ئاوەدانیان کرد بۆوە زیاتر لەمان. پێغەمبەرەکانیشیان کاتی خۆی بەڵگەی زۆر و ئاشکرایان بۆ هێنان، بەڵام بێ سوود بوو زۆربەیان بڕوایان نەکرد جا وا نەبێت خودا ستەمی لێ کردبن بەڵکو هەر خۆیان ستەمیان لە خۆیان دەکرد. پاشان ئەو تیاچوونە سەرەنجامی ئەوانە بوو کە تاوان و گوناهیان کرد چونکە ئەوانە بڕوایان بە ئایەت و فەرمانەکانی خودا نەهێنا و گاڵتەیان پێ دەکرد. هەر خودا خۆی دروستکراوان دەهێنێتە مەیدان و دوایی وەک خۆیان لێ دەکاتەوە. سەرەتا هەر ئەو دروستی کردوون و هەر ئەویش دوای مردن دووبارە زیندوویان دەکاتەوە، سەرەنجامیش هەر بۆ لای ئەو زاتە دەبرێنەوە. ئەو ڕۆژەی قیامەت بەرپا دەبێت، تاوانباران و تاوانکاران نائومێد و بێ هیوا دەبن، چونکە دەزانن چییان چاندووە و چییان کێڵاوە و چییان دەستپێشکەری کردووە. کەسیان دەست نەکەوت لەوانەی بە شەریک و هاوەڵیان دەزانی تا تکایان بۆ بکات و فریایان بکەوێت، ئەوسا ئیتر بە ناچاری بێ باوەڕ دەبن بە شەریک و هاوەڵ کە لە دنیادا پشتیان پێ دەبەستن و هانا و هاواریان بۆ دەبردن. ئەو ڕۆژەی قیامەت بەرپا دەبێت، لەو ڕۆژەدا ئەو خەڵکە لە یەک دادەبڕێن و دەبنە دوو دەستەوە. جا ئەوانەی باوەڕیان هێناوە و کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە، ئەوانە لە باخچە و باخاتی بەهەشتدا بە ژیانی پڕ لە کامەرانی و بەختەوەری و ئاسوودەیی شاد دەکرێن. ئەوانەشی بێ بڕوابوون کاتی خۆی بەڵگە و نیشانەکانی ئێمەیان بە درۆ دەزانی و بڕوایان بە گەیشتنی قیامەت و زیندووبوونەوە نەبوو ئەوانە ئامادەن لە ناو سزایەکی سەخت و دۆزەخێکی پڕ ئەشکەنجە و ئازاردا کەواتە پاچی و بێگەردی و ستایش بۆ خودا کاتێک کە ئێوارە و بەیانی دەکەنەوە. شکر و سپاسگوزاری هەر شایستەی زاتی خودایە لە ئاسمانەکان و زەویدا. لە کاتی عیشا و تاریکیدا، هەروەها کاتێک کە نیوەڕۆ دەکەنەوە. ئەو خودایە زیندوو لە مردوو دەردەهێنێت، لە ماددە بێگیانەکان زیندەوەران دروست دەکات، مردووش لە زیندوو دەردەهێنێت، ژیان و مردن بەردەوامە و تێکهەڵچێکی یەکن. زەوی دوای مردنی زیندوو دەکاتەوە، زەوی لە وەرزی پایز و زستاندا جۆرە مردنێکی بەسەردا دێت، لە وەرزی بەهار و هاویندا جۆرە زیندووبوونەوەیەکی تێدا ئاشکرایە، جا هەر ئا بەو شێوەیە ئێوەش لە گۆڕەکان دەردەهێنرێنەوە. لەوە دەچێت وەکو زۆربەی زانایان دەفەرموون زیندووبوونەوەی دووەم جار وێنەی ڕوەک لەم خاکە سەر دەربهێنین. لە نیشانە و بەڵگەکانی خودا ئەوەیە ئێوەی لە خاک دروست کردووە، لەوەو دوا دوای بڕینی چەند قۆناغێک کتوپڕ بوونەتە مرۆڤێک و بڵاو دەبنەوە بە زەویدا. یەکێک لە نیشانە و بەڵگەکانی تری ئەوەیە کە هەر لە خۆتان هاوسەری بۆ دروست کردوون بۆ ئەوەی ئارام بگرن لەلایدا و لە نێوانتاندا خۆشەویستی و سۆز و میهرەبانی فەراهەم هێناوە، بەڕاستی ئا لەو دیاردانەدا نیشانە و بەڵگە هەیە بۆ کەسانێک بیر دەکەنەوە و تێدەفکرن. یەکێکی تر لە نیشانە و بەڵگەکانی دروستکردنی ئاسمانەکان و زەوییە کە زاناکانی ئەستێرەنناسی لە ئاستیدا سەرسام و سەرگەردانن و جیاوازی زمان و ڕەنگ تانە دەنگی هیچ کەس لە کەسی تر ناکات سەرەڕای سەدەها جۆر زمان کە جۆری قسەکردن و داڕشتنی هەرگەلێک تایبەتمەندی خۆی هەیە جگە لە هەزاران شێواز کە لەو زمانە سەرەکیانە دەبێتەوە. بەڕاستی ئا لەو دیاردەیەشدا بەڵگە و نیشانەی زۆر هەیە بۆ زانایان و شارەزایان. یەکێکی تر لە نیشانە و بەڵگەکانی، خەوتنتانە لە شەو و ڕۆژدا. ئەڵبەتە خەو دیاردەیەکی سەرنجڕاکێشە و جێگەی وردبوونەوە و تێڕامانە. لە کاتی بێداریشدا هەوڵ و کۆششتانە بۆ بەهرە وەرگرتن لە بەخششەکانی خودا، جا بەڕاستی ئا لەو دیاردەیەشدا بەڵگە و نیشانەی زۆر هەن بۆ کەسانێک کە دەبیستن و تێدەگەن. هەروەها لە بەڵگە و نیشانەکانی تری ئەوەیە کە هەورە بروسکەتان نیشان دەدات کە ترسی لێ دەکرێت و ئومێدبەخشیشە، ترس لە دەنگ و ڕوناکی بەهێزی، ترس لەوەی ببێتە مایەی تەرزە و لافاو، هەروەها بە ئومێدی فەڕ و بەرەکەت، لە ئاسمانەوە باران دەبارێنێت، زەوی پێ زیندوو دەکاتەوە دوای ئەوەی کە مردبوو، ڕوەک و گژو گیاکان وشک بوون. بەڕاستی ئا لەو دیاردەیەشدا بەڵگە و نیشانەی زۆر هەن بۆ کە سانێک ژیریان بخەنە کار. لە نیشانە و بەڵگەکانی تری خودا ئەوەیە کە ئاسمان و زەوی ڕاوەستاون بە فەرمانی ئەو، خۆر و هەسارەوە سێرەکانی لە بۆشاییدا ڕاگرتووە بێ کۆڵەکە و بێ پاڵپشتێکی دیار. لەوە دوا کاتێک بانگێکی لێکردن کە ئێوە لە توێی خاکدان، دەستبەجێ هەمووتان دەردەچن لە زەویدا و زیندوو دەبنەوە. هەرچی لە ئاسمانەکان و زەویدا هەیە هەمووی ئەو بەدیهێنەریانە و خاوەنیانە، هەر هەمووشیان ملکەچ و فەرمانبەرداری ئەون. هەر ئەو زاتە لە سەرەتاوە بەدیهێنراوەکان بەدی دەهێنێت، پاشان بە جۆرێکی تر دروستیان دەکاتەوە، ئەو کارەش بۆ خودا ئاسانە، نموونەی بەرز و وەسفی بڵند هەر شایستەی ئەو زاتەیە لە ئاسمانەکان و زەویدا، هەر ئەویش زاتێکی باڵادەست و دانایە. هەر لە خۆتان نموونەی بۆ هێناونەتەوە کە چەندە بڕیاردانی هاوەڵ و شەریک بۆ خودا نادروست و نابەجێیە، ئایا ئێوە ڕازین بەندە و بەردەستەکانتان ببنە هاوبەشتان و لەو ماڵ و سامانەی پێمان داون شەریک بن و وەک یەک سوودی لێوەربگرن و دەستی تێبخەن و لێیان بترسن و حسابیان بۆ بکەن؟ هەروەک چۆن ئێوە لە یەکتر سڵ دەکەنەوە و حساب بۆ یەکتر دەکەن، ئا بەو شێوەیە بەڵگە و نموونەی زۆر ڕوون دەکەینەوە بۆ کەسانێک کە ژیر و هۆشمەند بن. نەخێر، ئەوانە ژیر نابن، بەڵکو ئەوانەی ستەمیان کردووە شوێنی ئارەزووی خۆیان دەکەون دوور لە هەموو بنەمایەکی زانستی و زانیاری، جا ئیتر کێ دەتوانێت ڕێنمووی ئەو کەسانە بکات خودا گومڕای کردوون هەڵبەتە خۆیان ڕێگەی گومڕاییان هەڵبژاردووە خودای گەورەش بە زۆر هیدایەتی کەس نادات کەسیش نییە پشتیوان و یارمەتیدەریان بێت لە سزای سەخت بیان پارێزێت ئەی ئینسان بە دڵێکی پاک و بێگەردەوە ڕووبکەرە بەرنامە و ئاینی خودا و ئەم لاولا مەکە خەڵچینە ئێوەش پابەندی ئەو نەخشەیە بن کە خودا ئێوەی لەسەر دروست کردووە واتە قورئان کەتەلۆک و نەخشەی ژیانی ئادەمیزادەکانە لێی لا مەدەن هیچ جۆرە گۆڕانکاریەک لە هیچ نەخشە و دروستکراوێکی خودادا نییە ئا ئەوەیە دینی ڕاست و دروست بەڵام زۆربەی خەڵکی ئەم ڕاستیانە نازانن خەڵکینە ڕووبکەنە پەروەردگارتان بە ملکەچی بگەڕێنەوە بۆ لای لەو بترسن و خۆتان لە سزای بپارێزن نوێژەکانیشتان بە چاکی ئەنجام بدەن، مەبن بەو کەسانەی کە شەریک و هاوەڵی بۆ بڕیار دەدەن. لەوانەی کە ئایینەکەیان بەش بەش کردووە و بوونەتە چەندەها گرۆ و دەستە، بڕوایان بە هەندێکی هەیە و بڕوایان بە هەندێکی نییە و کوێرانە شوێن ڕابەرەکەیان دەکەون، هەر گرۆ و پارتێکیش دڵخۆشن بە بەرنامە و نەخشە و پلانی خۆیان، وا دەزانن چاکترین ڕێبازیان گرتۆتە بەر. کاتێک تەنگانە و ناخۆشی تووشی خەڵکی دەبێت، هانا و هاوار بۆ پەروەردگاریان دەبەن و هەر لەو دەپاڕێنەوە. پاشان کە ناخۆشی و تەنگانەکە نەما و خودا دەرووی ڕەحمەت و مێهرەبانی خۆی لێ کردنەوە، یەکسەر دەستەیەکیان هاوەڵ بۆ پەروەردگاریان بڕیار دەدەن. با ئەوانە هەر بەد نمەک و قەدری ناز و نیعمەت و بەخششەکانمان نەزانن، با ڕابوێرن، لە ئایندەدا دەزانن چ پەنێکیان داوە و چ بەڵایەکیان بەسەر خۆیان هێناوە. ئایا مەگەر بۆ سەر ئەو هاوەڵگەرانە بەڵگەمان ناردووە تا وێڵ بن لە خواپەرستی و شوێنی نادروستی بکەون، بەڵگەکەش قسە بکات و شەریک بۆ خودا دانانەکەیان پەسند بکات؟ کاتێکیش ڕەحمەتێک بە خەڵکی بچێژین، ئەوا لە خۆیان بایی دەبن، زۆربەیان دینداری فەرامۆش دەکەن خۆ ئەگەر بەڵا و ناخۆشیەکی شان توش بێت لە سەرەنجامی کار و کردەوە و دەست پێشخەری خۆیاندا دەست بەجێ نائومێد دەبن لە ڕەحمەتی خودا. ئایا ئەوانەش سەرنجیان نەداوە کە بەڕاستی خودا ڕزق و ڕۆزی و سامان فراوان دەکات بۆ هەر کەس کە بیەوێت یاخود دەیگرێتەوە و کەمی دەکاتەوە؟ بێگومان ئا لەو حاڵەتانەشدا بەڵگەی زۆر هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە باوەڕ دەهێنن. کەواتە ئەی ئیماندار مافی خزمان بدە، لە هەر ڕوویەکەوە مافیان دەکەوێتە سەرت جێبەجێی بکە، هەروەها مافی هەژاران و ڕێبوارانیش فەرامۆش مەکە، ئەو ڕەفتارانە چاکتر و پەسندترە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیان ڕەزامەندی خودایە، بێگومان هەر ئەوانەش سەرفراز و سەرکەوتوون. هەر پارە و سامانێکتان بەسوودا بێت بە خەڵکی بۆ ئەوەی زیاد بکات لەناو سامانەکەیاندا ئەوە بەرەکەت ناکات و پاداشتی نابێت لەلای خودا بەڵکو محاسەبەشی لەدوایە ئەوەشی بە زەکات داوتانە و مەبەستتان ڕەزامەندی خودایە ئا ئەو جۆرە کەسانە پاداشتیان چەند بەرامبەر کردۆتەوە. خودا ئەو زاتەیە کە دروستی کردوون و پاشان ڕزق و ڕۆزی پێ بەخشیون ئاووهەوا و خۆر و خاک و هۆکارەکانی بەدەستهێنانی سامان بەشێکن لە بەخششەکانی، لە دواییدا دەتانمرێنێت پاشان زیندووتان دەکاتەوە، ئایا هیچ کام لەوانەی کە کردووتانن بە هاوبەشی خودا شتی وایان لەدەست دێت؟ پاکی و بڵندی بۆ ئەو زاتەیە لەوەی ئەوانت دەیکەن بە هاوبەشی. تاوان و خراپەت دەرکەوتووە و هەموو سەر زەوی و دەریاکانیشی گرتۆتەوە، بەهۆی ئەو تاوان و گوناهانەوە کە خەڵکی دەستیان داوەتێ، سەرەنجام دەبێت تاڵاوی هەندێک لە کردەوەکانیان بچێژن کە بەرپابوونی جەنگ و کارەساتە سروشتیەکانە بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ ڕێبازی پاکی و خوداناسی. ئەی پێغەمبەر، پێیان بڵێ، بگەڕێن بەسەر زەویدا و تەماشا بکەن و سەرنج بدەن و بزانن چۆن بوو سەرەنجامی پێشینەکان، ئەوانەی زۆربەیان هاوەڵگەر و بتپەرست بوون. کەواتە ڕووی خۆت بکەرە ئەم ئاینە پتەو و چاک و دامەزراوە پێش ئەوەی ڕۆژێک بێت هیچ کەس نەتوانێت جڵەوی بگرێت و دژایەتی بەرنامەی خودا بکات ئەو ڕۆژە خەڵکی هەموو لە یەک جیا دەبنەوە بەهەشتیان بۆ بەهەشت بەڕێدەکرێن دۆزەخیەکانیش بۆ دۆزەخ ئەوەی کافر بێت ئەوە کافر بوونەکەی لە سەری دەکەوێت، ئەوانەشی کە کار و کردەوەی چاک ئەنجام دەدەن ئەوە ڕێگە بۆ خۆیان خۆش دەکەن بەرەو بەهەشت، تا خودا زۆر بە زیادەوە پاداشتی ئەوانە بداتەوە کە ئیمانیان هێناوە و کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە، بەڕاستی ئەو زاتە کافرانی خۆش ناوێت. لە بەڵگە و نیشانەکانی گەورەیی پەروەردگار ئەوەیە چەندەها جۆر با دەنێرێت وەک مژدە بەخشێک لە کاتێکدا کە هەڵگری هەور و هەڵمی ئاوە تا ڕەحمەت و مێهرەبانی خۆیتان پێ بچێژێت تا کەشتێکان بە دەریادا بە فەرمانی ئەو هات و چۆ بکەن و تا لە بەخششەکانی بەهرەوەر ببن بۆ ئەوەش سپاسگوزاری بکەن. سوێند بە خودا، بەڕاستی پێش تۆ ئەی محەممەد، پێغەمبەرانێکمان ڕەوانە کردووە بۆ سەر هۆز و گەلەکانیان، بەڵگە و نیشانەی زۆریان بۆ هێنان، بەڵام زۆریان باوەڕیان نەهێنا، بۆیە ئێمەش تۆڵەمان چەند لەوانەی کە تاوانیان کرد. ئەوسا ئیتر سەرخستنی ئیمانداران بە ئەرکی سەرشانی خۆمان زانی و سەرکەوتنمان پێ بەخشین. خودا ئەو زاتەیە کە چەندەها جۆر با دەنێرێت ئەو بایە هەور هەڵدەگرێت و لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچی دەکات جا خوددا پەخشی دەکاتەوە بە ئاسماندا بە هەر شێواز و شێوەیە کە بێوێت هەورەکان پارچە پارچە دەکات اینجا دەبینیت باران لە نێوانیاندا دەردەچێت و دادەبەزێتە سەرزەوی جا کاتێک بارانەکەی باراند بۆ هەر تاقمێک لە بەندەکانی کە بیەوێت، ئەوانیش یەکسەر خۆشحاڵ و دڵخۆش دەبن و مژدە دەدەن بە یەکتری. بەڕاستی پێش ئەوەی دابارێتە سەریان زۆر نائومێد و بێ هیوا بوون. جا ئیتر سەرنج بدە و تەماشای چەندەها ئاسەواری ڕەحمەتی خودا بکە کە چۆن زەوی زیندوو دەکاتەوە دوای مردنی، بێگومان ئەو زاتەی کە ئەو کارانە ئەنجام دەدات مردووان زیندوو دەکاتەوە و هەر ئەو زاتە دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە، مردووانیش وەک ڕوەک لە کاتی خۆیدا لە زەوی دەردەهێنێتەوە بۆ لێپرسینەوە. سوێند بە خودا، خۆ گەر ڕەشەبایەکی زەرەرمەند بنێرین و ببینن کشتوکاڵ و باخەکانیانی زەرد هەڵگەڕان، ئەوە ئەوانەی تر دەست دەکەن بە ناشوکری و لە دین وەردەگەڕێن. جا بەڕاستی تۆ ئەی پێغەمبەر ناتوانیت دەنگی خۆت واتە بانگەوازەکەت بە مردووەکان ڕابگەیەنیت، هەروەها ناتوانیت کەڕ و گوێگرانەکانی لێ تێبگەیەنیت، کافران وەک مردوو و وەک کەڕن کاتێک ڕوو وەردەگێڕن و پشت هەڵدەکەن و بایەخ بە بانگەوازەکەت نادەن. هەروەها ناتوانیت ڕێنموویی کوێر و نابینایان بکەیت، ئەوانەی دڵیان داخستووە و نایانەوێت تێبینی بکەن، تۆ ناتوانیت لە گومڕایی ڕزگاریان بکەیت، بەڵکو تۆ تەنها دەتوانیت ئایەتەکانی قورئانی ئێمە بدەی بە گوێی ئەو کەسانەدا باوەڕیان پێیەتی و هیچی تر، چونکە ئەوانە هەمیشە ملکەچی فەرمانی خودان. خودا ئەو زاتەیە ئێوەی بە لاوازی دروست کردووە سەرەتا نوتفەیەکی لاواز دوایی وەک دیل لە سکی دایکدا پاشان هەر منداڵی لاوازیت تا دەگەیتە تەمەنی لاوی ئەوسا خدا هێز و دەسەڵاتێکت پێدەبەخشێت دوای هێز و توانایی دووبارە نۆرەی لاوازی و پیری دێت بێگومانە و خدایە هەرچی بوێت دروستی دەکات ئەم هێز و بەهێزیە بەشێکە لە ویستی ئەو زاتە ئەو پەروەردگارە زانا و بەتوانایە. ئەو ڕۆژەی کە قیامەت بەرپا دەبێت تاوانباران سوێن دەخۆن کە لە جیهانی بەرزەخدا یا لە ژیانی دونیادا تەنها کاتژمێرێک ماونەتەوە، ئا ئەوانە کاتی خۆی لە ڕاستی لادەدران. لە ڕۆژی قیامەتدا کە تاوانباران سەریان لێشێواوە و سوێندی درۆ دەخۆن، ئەوانەی زانیاری و ئیمانیان پێ بەخشرابوو دەڵێن، سوێند بە خودا، بێگومان ئێوە بە ڕاددەی ئەوەی خودا بڕیاری لەسەر بووە ماونەتەوە لە دونیادا و لە جیهانی بەرزەخیشدا تا ڕۆژی زیندووبوونەوە، جا ئەمە ڕۆژی زیندووبوونەوەکەیە، بەڵام ئێوە بەم ڕاستیەتان نەدەزانی و بڕواتان پێی نەبوو. جا لەو ڕۆژەدا تکا و پاڕانەوە و بڕ و بیانووی ئەوانەی ستەمیان کردووە هیچ سوودێکی نییە بۆیان، بە هیچ شێوەیەک خودا لێیان ڕازی نابێت و ئەوانەش داوای لابردنی ڕق و قینی خودایان لێ ناکرێت بەهۆی تەوبەوە خۆیان ڕزگار بکەن. سوێند بە خودا، بەڕاستی ئێمە لەم قورئانەدا لە هەموو بابەتێک نموونەمان بۆ خەڵکی هێناوەتەوە، کەچی هەر ئایەتێکیشیان بۆ بهێنیت و بەسەریاندا بخوێنیتەوە، ئەوە بێگومان ئەوانەی کە بێباوەڕن دەڵێن، ئێوە تەنها پێشێلکەری حەقن و هیچی تر نین. ئا بەو شێوەیە خودا مۆر دەنێت بەسەر دڵی ئەوانەدا کە نازانن و بە شوێن حەق و ڕاستیدا ناگەڕێن، شوێن ڕاستی و حەقیقەت ناکەون. جا ئەی محەممەد، ئەی ئیماندار، دان بە خۆدا بگرە و ئارام بگرە، چونکە بێگومان وەعد و بەڵێنی خودا حەق و ڕاستە هەر دێتە دی، ئەوانەشی کە باوەڕیان نییە بێ ئارامت نەکەن و ساردت نەکەنەوە.